Upat tidur ja. Lalu ditundung ujar kita. Lalu itu Bambang bisa utama Widadara gugur. Tetapi bukan gugur ke laut api. Tapi gugur di salah salah pohon kayu ujar kita. Gugur di atas pohon kayu. Lalu di situ jadi kabatulan Kabangi lawan Bagong bersama sama Nala Garing. Lalu di situ nya becerita keadaan masing masing. Lalu nang ngaran mungkin sampai sudah waktunya.

Ka ini macam ini sudah. Aku pikir ba manusia utama wih dalam dalam ba tautang nyawa lawan buhan ikam badua nini. Jadi ujarnya apa nang ikam kahandaki haja nyaku kabulakan. Apa nang kam parak kam kawi kam handaki. Apa lagi jadi kam mirah mirah ujarnya. Lalu di situ inya bacarita Nalagaring lawan Bagong kaadaan di nagara Pandawa. Jadi ujar Bambang Wisa utama bini Raja Dharma, Kalau macam itu sudah, kita kambali ka nagara Pandawa pulang. Kamba bulik ka nagara Pandawa bersarta beserta aku. Lalu berangkat ini Bambang Wisa dan Bambang Wisa utama Wijaya Dharma itu manuju nagara Pandawa bersama Bagong Nalagaring. Lalu tiba di nagara Pandawa, Tahu gigir urang di nagara Sukalima Media Gandapura. Ah, ya tuh. Jadi ujar kita di situ berbicara itu keadaan Nalagaring bersama Bang Bang Wisa Utama Widhana Dharma. Ah, ya tuh. Nalagaring, pon. Ini ialah Nalagaring nagara Pandawa Nalagaring iya haja ni nagara Pandawa. Nalagaring kalam baju pitu masuk Nalagaring. Kita masuk beserta aku Nalagaring. Ayu ai kita masuk andam ini. Nah datang pulang Nalagaring deh. Handak sakit pulang ikam anak ai betahayuan ni. Eh hadang talu bapak eh ada ya eh siapa di bawah tuh nala garing ais eh nala garing mah baupahan sakalinya deh eh ini bapak di hikun ni bah kada mamaksa jarangan parcaya haja nim ini habis buhannya gin pada turun akan nang jaga jaga wanya kada betah jua bah nala garing jadi batata tantang nala garing eh ini siapa ini ha ulun samar. Oh jadi inilah nang ngaran jurang samar-samar ni bah palang nalagaring. Ulun kawitannya nalagaring. Bujur haja pang kawitan, cuma kawitan nang durhaka lawan anak buah. Kada mambila-bila bah pan he. Eh, kada kawa mambila aku nalagaring lamun babanaran bukti ada anak he. Ai ada mini bapa parcaya haja. Bapa gin nang kuhukumakan bahimat-himat nih win, bisa sudah. Eh nalagaring macam-macam haja. Ini jadi samar kah? Nggih ulun samar kawitan ini lah garing pun. Wah pantas haja pang alam macam ini samar kah ada niat. Ai apa ni dah. Sakarang aku handak batanya samar mana arjuna samar. Ai ada haja pun raden arjuna pun kada kamana mana. Mar kamari samar. Suruh raden arjuna kamari mahadap lawan bang bang wisa utama widana dharma samar. Yaa Raden Arjuna, yah kakang Semar apa sampiyan kamari pon, yah kanapa kakang haa ni bahayam kita ni mahati-hati sampiyan pun lah, kanapa kakang ni musuh nadang dah, siapa kang nah Nalagaring datang pulang lihat, Nalagaring datang pulang cuma iya datang pulang, kanapa Nalagaring kambali lagi, kada tahu jua pon iya datang pulang lawan Bagong lihat. Barati nalagan ini dasar handak mati pang kira-kira kah kam. Oh itu yatnya mahadang nah diluar makam baupahan pang kan. Wah jadi nalaganing inggih pun ai siapa yang datangi ha kaluar. Satria satria una badan ini siapa. Kanalakan jeneng isun, Bambang Wisa Utama, Widana Dharma, urang mana ikam? Urang Pratapan, Lalai Cinta Tinulaga. Oh urang Pratapan. Tujuan apa kesini? Inggih tujuan kada lain untuk mahukum Pangeran Dipati Jenaka. Mahukum aku yah memang kanapa macam itu ini kurang ajar nih arjuna kurang ajar kanapa maka sampai babuat macam itu terhadap nalagaring urang nang memang benar-benar kada basalah wah ikam belum tahu pang kisahnya lagi ini nalagaring. Sabanarnya aku kada sampai hadija pang mahukum Nalgaring, mausir Nalgaring tumat Nalagaring pang macam ini parbuatan. Nalagaring di sini ku jamin sagala macam apa lagi ku tukarakan, baju mabaju pakaian ku tukarakan ku jamin sagala macam tapi lihat Nalgaring kada balas jasa. Nalagaring macam itu pang cara mambalasnya lihat. Ujar.

Ini dua urang rabiku, ternyata dewiku adi mas sabadra diculik nalagaring, sampai sakarang dewit kada tahu kamana limbahnya lagi, yakin lah nalagaring nang manculik, yakin, yakin kada lain pada nalagaring nang manculik, bukti ada, kalau memang bada banar nalagaring manculik dimana buktinya, itu lihat adi mas rikandi nang mamadahkan bahwa itu nalagaring nang maambil, kada lain lagi, kada lain pada nalagaring, nalagaring. Basarta Bagong. Bagong gulit manyambunyiakan. Bagong jua mangulimakan lawan nalagarinya dangsanaknya pang jadi wajar haja inya mangulimakan. Kurang ajar Arjuna. Mimang samua itu kada banar. Uh ikam jangan mambila lawan nalagaring. Ikam balum tahu siapa nalagaring. Aku tahu lawan nalagaring. Akum, justru aku tahu tu makanya aku kasini. Nah lagaring bagung urang nang bujur bujur bersih hatinya kada kada ada pang melakuan macam itu. Aku sabujurnya tahu lah ikam. Wah, satria satria, oh nah padan. Ikam ada hubungan apa gedang lawan Nalagaring, jadi sampai ikam mambela Nalagaring ka sini? Aku kadada hubungan apa-apa lawan Nalagaring. Aku hanyar haja batamu lawan Nalagaring tu tahu lah. Di mana batamu? Di warung Jablay. Aku batahu lawan Nalagaring tu di warung Jablay. Di jalan tol tu aku batamu lawan Nalagaring wan Bagong. Wah, jangan bagaya-gaya ikam. Mimang aku kadada hubungan apa-apa lawan Lagering, tapi aku tahutang nyawa lawan Lagering lawan Bagong pang nyatanya dahulu. Jakanya kada Bagong liat manulung aku, kira-kira aku mati kira-kira sudah di salah-salah pohon kayu, di dahan kayu. Kabetulan nang ngaran sudah ditulung Bagong, apabila jar Bagong mirah, mirah hari ini. Yaya, bang bang bisa utama bidadari rma, yasmar, sampiyan kada tahu banar kisahnya lagipun, ih sampiyan dangaran ulun bakisah anu pun nang tuha bakisah dangarakan dahulu pun, yasmar, kisah apa smar, nah jadi kainilah kisahnya pun han supaya sampiyan jangan salah paham tu han, sampiyan sampiyan jangan sabaet lawan maling habis saya sudah han. Nah jadi kaya inilah, kami semalam tu pun basudah pang kisah kena din janaka pun sepian tadi hen cuma ulun lagi memperjelas pun supaya tahu tu pun maka benyamuk pang sedikit pun hen yes man nah jadi kaya ini sewaktu semalam pun lah Radin Arjuna ini berangkat ke Tunjung Maya pun nah jadi setelah itu tu kami lawan Nala Garing Bagung Pitruk jaga di sini menjaga ini. Ai kaputrin beliau nih nah, jaga biniin beliau nang badua nih. Nah jadi setelah itu tu kanapa maka kami taguringan baritaan pun kan. Sakalinya mungkin Nala Garing nih nangapakah lalu hilang di Nayu Sabedra di Junta Nala Garing. Dan saksi nang nyata pun nang bujur-bujur malihat. Buktinya ada pun nih, Adi Nayusari Kandi, bini Rini Arjuna jua pang pun han. Ya Semar, kasamuanya itu tidak benar Semar, aku tahu Semar. Wah, sampian katanya kada benar kada benar pun. Sampian, wah Semar. Di Nayusari Kandi memadahkan melihat bahwa sampian nang maambil nala garing nang maambil pun. Sampian jangan mambila lawan nala garing pun. Mar, aku kada pernah kada dangar-dangar carita ikam Semar, aku sudah tahu siapa talaga Lalun Bagong Semar, itu nagering urang nang berhati mulia Semar, kada mungkin inya malakukan perbuatan macam itu Semar, jakanya tuh nalagering kada berhati mulia mungkin aku kada ditulungnya Semar, eh inya kawa ha aja pang kaya itu handak mencari muka kah lakun Johan, ngaran bisa jua inya lakun ditutulungnya sambil handak mencari muka pun Johan. Semar, Itu hanya tangguh duga-dugaan ikam haja Semar. Ikam ni kaitu lah Semar. Umm makabu ikam heh. Jakanya kada lapau kakanak nih. Yat Semar, Ikam makawitan lawan Nala Garing harus nang ngaran anak sajajahatnya ngaran anak kaya ya sadikit banyaknya mambila. Ini ikam malah malah mahina lawan anak sampiyan Semar. Ah. Ulun kada ingat pang nang ngaran fakta pun nang bukti ada pun. Ai Semar sakarang mikir ikam Semar, ikam kada bila mambila lawan orang lagi wan Arjuna ikam kada kujamin kasalamatan Semar nah bakakatan am ni sarik he. Awas mikir ikam Semar, ayo tarakhir mun kada tahulah. Arjuna arjuna onna badan sakarang macam ini ikam meminta maaf kekadakah lawan nalagering atas kesalahan ikam oh aku kada meminta maaf pantang arjuna anak pandu minta maaf aku kada salah nalagaring nang salah nalagaring melariakan rabiku sabadra kamana sampai sakarang kadada limbahnya lihat demi ni. Oh jadi ikam mambila nalagaring kah? Kalau bujur-bujur ikam mambila nalagaring kam kada kujamin kasalamatan dimini. Set Arjuna Arjuna kalau macam ini ikam tatimbak hati lawan Bambang Wisa Utama Winanda Dharma. Jangankan Bambang Wisa Utama Winanda Dharma, kumpul orang peratapan kumpul dimini hadapan lawan Arjuna kami ting bedakan orang di negara Bandawa. Awas kadang Arjuna ikam kalau macam ini. Ikam Arjuna kada kujamin kasalamatan satunggal janggal. Wah. Den. Yah, nala garing. Ai, hukum haja baliau lah. Cuma jangan sasakit-sakit mahukum jangan disakiti bahimat-himat dinimat ai lah. Nya ngaran kayatu tu biar jahat, imbah kas pagustihan ulun jua. Iyah, Nalagering, aku kada mahukum Arjuna, Nalagering, tapi aku mahukum parbuatannya, Nalagering. Ayuh hapun. Hah, bapa ayuh, bapa lagi, bapa ai hapus, lihat disitu. Bih, Nalagering pina musti anak ai. Ayu Nalagering. Ayu, dimini kumpul saluruh nagari Pandawa. Kalaupau samar kumpul jua. Beuh, samikir ikam samarah. Oh, umpan lagaing hubungannya wani lawan kuitan. Nah, kuitan nang kaya ini kada kawa di anu jua deh. Ayo samingkir nang lainnya, samingkir samar. Eh, ayo samingkir. Eh, ayo samingkir burit. Ayo ikam nala garing hari ini. Ah, nala garing ini membupahan nih. Ya, ya, Raden Arjuna. Kakang Semar. Hati-hati sampean lah pon ni moso kada ga bagampang penumpahan bawaan nala garing ni pon heh. Yah kakang apa-apa jar sampean kakang. Awas karang arjuna ikam. Aku meminta sakali lagi ikam minta maaf kada ikam lawan nala garing. Pantang meminta maaf bagi arjuna. Aku kada meminta maaf. Aku kada salah nala garing pang nang salah. Damini awas arjuna ikam. Oh demi ikam awas jua ikam tu banyak hukum ikam mambila nala garing pang sudah mambira urang nang salah bararti ikam sama ikam sabaat lawan maling ikam sabaat lawan pancuri demi nih nang nyata nyata sudah nala garing namanya untan bagong manyambunyi akan. Tapi kanapa ikam masih mambila? Ikam bujur pang ikam bahutang jasa lawan nala garing, parcaya haja pang aku lihat ikam mungkin ikam bibit-bibit maling jua pang kira-kira jadi sampai macam itu. Kurang ajar ikam Arjuna. Huh. Awas sekarang ikam Bambang Wisatyawarman Widyanadharma awas sandang hukuman ajruk hukum demi ikam. Hukum coba-coba awas hukum dan kalau parlu macam ini kutundung ikam awas tundung situ. Jadi rupanya manurut di dalam ceritanya, lalu rupanya di situ jadi paparangan ujar kita ini terhadap Arjuna dengan Bambang bisa utama Widara Dharma. Lalu ditundung oleh Arjuna, ya kita kada mampan, dipukul kada mampu jua. Lalu di situ jadi kita Lor Samar melihatakan, menyaksiakan. Lalu ini Arjuna ditangkap oleh Lor Samar. Ya, ya, Raden Arjuna. Kakang, Semar, kanapa ikam manangkap badanku? Semar, eh kasini sampiyan pun sabar dulu sabar, eh sampiyan kada sadar sampiyan pun heh, an sampiyan ni lapas kontrol balalawan pun, sampiyan kada sadar lah pun diawi manangkap tu pun, kanapa? Semar, itu lihat itu musuh kada gampang gampang pun, sakti baliau nitu pun urang itu han, an nalagaring pun ni gawian nang bagong lawan nalagaring haja pang ini pun han. Itu beliau tu kada gampang gampang urang tu pan han. Sampiyan lihat kada marasa lah sampiyan. Sampiyan mamukul inya tatawa inya, sampiyan tundung tajing haja inya. Tapi bila sampiyan dipukulnya sabakas takipai langsung. Bila sampiyan ditinjaknya sabakas takipai. Tapi bila sampiyan mamukul kada mambari bakas lawan inya. Ha itu berarti itu manandakan urang sakti. Hanya kalau macam ini kita baik mundur aja sudah pon. Kita mengalah itu bu, itu bukan kita berarti kalah pon han. Kakang samar kada bisa anak pandu kada bisa mengalah samar. Ai sabin maasih lawan ulun pon, mun kada handak sakit doh. Mun sakit kita ni percaya haja mun kita betarus-tarusan pon. Ulun tahu sudah tu orang tu berarti kada gagampang pon. Maka bilanya bubuhan nang badua nih pang, nang mahimbuk banar lagi lagi nang lagai lawan bagong nih pang, maka jarinya tadi kan inya bahutang jasa lawan bagong lagi, bagong manolong ija. Nah bulinya mangaran bagong tuh bungo, nang lagaring tuh bungo jua, busi aja nang lagaring bunuh baritaan jadi dibunuh inya tuh kita parcaya haja. Lalu kakang, kita mundur haja sudah pon. Jangan dihadapi lagi nih to. Habis-habisan kita pun belinya menghadapi nih to kada betahayu ha. Kakang samar aku kada bisa samar aku kada mundur samar aku balum kalah pang lagi samar mundur sampian sampian parcaya ha lawan ulun pun jangan tapi mangaras sampian ulun padahi pun. Kalau pina manyasal kaina sampiyan pun. Tagal, samar kada bisa samar. Jar ulun mundur, mundur ha. Jangan mangaras ha sampiyan pun. Kita mundur masuk ka dalam dulu pun kita tutup pintu gerbang ni biar ha di luar situ. Kakang samar, jar mundur. Sudah jar ulun mundur, mundur. Ulun kada, ulun tahu sudah baliau urang itu.

manunggu jar kita. Nala garing nala garing on ah kalo kada ilaman urang hudah yan ayu kita tunggu haja baliau disini lagi yan ayu nang jaga jaga unya pandai weh turun akan lagi sudah habis akan sini. Jadi manurut di dalam ceritanya kalo kada di caritakan aja keadaan urang di negara amarta kada di caritakan keadaan nala garing lalu tacarita. Ini nang bangaran Bongbong alias Manteri Bupati Terjam. Itu dangsanaknya oleh Bambang Wisa Utama Binanda Dharma. Lalu Bambang Wisa Bambang aliaku Manteri Bupati Terjam ini jar kita. Lalu disitu timbul manyasal karena sudah menghukum lawan adingnya seorang jar kita. Lalu disitu berbicara ini Bambang aliaku Manteri Bupati Terjam. Ya itu.

Talanjur pang aku macam ini. Aku jua pang lapas kontrol sambil melihat mauku melawan adingku. Tapi salah inya jua pang nda talalu manantang lawan aku. Sampai-sampai aku panas lihat macam itu. Ku tundung inya tapi sekarang kamana lihat kasihan adingku. Uma iya talanjurnya macam ini. Di sini aku saurangan haja lagi. Kayapakah nasib adingku sakarang? Nasib adingku Bangbang bisa utama Winaryadarma. Umai lihat, kada manyangka macam ini kaadaian. Satalah ini Kanjang Rama tidak ada lagi, rupanya macam ini pang nasib kami lihat badubai ading. Wah, adimas, adimas malang pang hidup ikam lihat. Kamana adingku sakarang? Dem ini aku kada tinggal diam disini. Dem ini ku cari ini ading ko. Kamana kah kamana kah ku cari. Kalau umpama toh aku bagana disini haja. Kira kira habis air mataku adingku kada kambali.

Sakarang aku malampai bajalan kamana lihat adingku, kamana adi mas bambang bisa utama dwi dana dharma. Umai lihat macam ini kada kusangka leh pang kaadaan adi mas macam ini. Dasar malang nasib adingku lihat kutundung samalam.

Talalu liat mang sudah malang nasib ading ko. Uma liat seandai kata aku mangalah haja samalam kira kira kada mungkin pang macam ini keadaan. Tapi liat handak aku mangalah tarus. Aku di hukum tarus tarusan lawan ading ko liat. Tangaran aku panas sudah. Uma aku ni pamanasan pang urang nya sedikit han. Kada aku lakukan bini ading kakasari. Ini pang sudah keadaan ading ko liat kaya apa adimas. Adimas, Adimas, dimana sekarang ikam Adimas? Demi ini ikam kucari Adimas nih lihat. Mudah-mudahan pang batamuan, mudahan-mudahan pang adingku masih hidup haja lagi. Mudah-mudahan aku batamu lawan adingku, mudah-mudahan. Aku jangan dimatiakan dulu sebelum aku mancari adingku. Awas dimini ku cari adingku kamana liat dimini aku malampai mamutar alam jagat payangan dimini ku cari adi mas bambang misia utama widana dharma. Mudah mudahan pang adingku masih keadaan sehat haja lagi. Mudah mudahan tuh kada tarjadi apa apa lawan adingku. Umai, kasian liat adingku macam ini. Wah adimas adimas, kada manyangka aku macam ini liat, bingung aku. Hidupkah atanapi matikah adingku liat. Dem ini aku berangkat kalau aku begini di sini haja kira-kira sampai kapan pun aku kada betamuan lawan adingku dem ini ku cari nang hidup ka nang mati kada bini ku cari adingku aku manyasal lihat adimas adimas ampuni aku adimas.

Hari aku mati bupati terus jap manangis itu manyasali keadaan nang sudah dilakuakan terhadap adingnya nang bangaran Bambang Wisya Utama Idhana Dharma. Lalu di situ ja kita berangkat Bambang Wisya Utama, Bambang Adi itu hari aku mati bupati Durja mancari itu adingnya nang bangaran Bambang Wisya Utama Idhana Dharma.

Lalu ini jar kita Dewi Sabada dibawa ulih Nala Garing Palsu, ialah nang panganan Bang Bangsa muka dua Narapati jaga Berhenam, itu dibawa malampai sapanjang jalan. Lalu jar kita ini Dewi Sabada manangis sapanjang jalan jar kita, begitu tahu bahwa nang mambawa itu lain Nala Garing, tapi panyamun atau lebih perampok ujar kita, manangis minta tulung sapanjang jalan. Lalu jar kita sampai.

panipu sakalinya dikira nala garing, maling sakalinya ka mana mambawa ulun, kurang ajar macam ini bulikakan ulun ka nagara pandawa, bulikakan ulun ka hadapan kakang jenaka, kasihani ulun, oh ikam ni sudah ka tanganku ni ikam kada pacang tahu bulik ka hadapan jenaka, ikam handak kukawinakan lawan anak. Pamimpinanku nang bangaran Itu Bambang Cakranaga Marandiwa, ikam kukawinakan lawan anak anak Prabu Bantar Sia Perampok Priangan, demi ikam kubawa ka nagara anggur Permana Selatan Jaya. Nah, sekarang ikam demi ikam mungkin esok hari ikam pacang basanding di palaminan dengan anak kamanakanku nang bangaran Bambang Cakranaga Marandiwa.

Oh jadi sudah berhasil. Ya memang sudah berhasil membawa ini bini-bini nang dikehendaki anak sampian. Hei, akai akai akai. Hei, batuk aku lihat. Aku suka, aku senang. Bahagia anakku habis sudah. Bila nyaman anakku nyaman jua aku. Kasihan anakku lihat sakit anakku sakit jua aku. Hei, Kang Mas, Yah Adi Mas, lalu ikam cara mana ikam bahasil mambawa? Apakah tarjadi paparangan dengan urang-urang nagara Pandawa? Wah Kang Mas, kira-kira mun kalau masalah paparangan ulun kada mampu. Oh jadi kada mampu? Karena urang nagara Pandawa ni banyak Lid. Urang nagara Pandawa banyak, sedangkan ulun ka sana saurangan. Paribasanya tu hantu gin mati, apalagi mun ulun saurangan. Heh! Kada mampu ulun. Lalu macam mana ikam mambawa? Nah, kabatulan di situ lihat. Kabatulan nang manjaga di situ urangnya pada tidur barataan. Nang bubuhan buak-buaknya tidur barataan di situ. Lalu di situ tanyata ada nang ngarannya Lagaring. Lalu ku ambil itu pakaiannya samentara waktu ku pakai. Lalu aku masuk di balai kaputrin. Tanyata ngaran urang itu Nala Kering. Kalo aku barhasil mambawa itu di Desa Badra, barhasil aku mambawa Dewi Sabadra, ujarku kaina. Ini Sabadra dipanggil nih Arjuna. Kabatulan Arjuna jua kada ada di nagara Pandawa ka Tanjung Maya. Lalu jaku Arjuna di mamarintah aku maambil Dewi Sabadra mambawa ka Tanjung Maya. Ah, itu am jadi barhasil. Aih, beuh. Kada sia-sia bisi wakil kaya dilihat. Beuh, urang pintar macam ini. Timin ikam ku gajihkan ikam ku naikakan gaji habis itu dah. Nang biasanya barapa gaji ikam sabulan? Uh, kaya biasanya tu gajiku sabulan eh kaya sambilan ratus ribu. Nah, sakarang ku tambahi gaji ikam jadi tiga ratus ribu haja lagi. Oh, itu batambah kah bakurang kah kira-kira? Hitung ikam batambah kah bakurang kah? Sambilan ratus jadi tiga ratus ja lagi tu bakurang kada batambah. Oh jadi macam itu. Yah memang macam itu. Eh aku bagaya-gaya banar haja ikam tahu lah. Awas kadang. Ayo umumakan kapada sagenap nang ada di peratapan Negara Anggur Permana Selatan Jaya bahwa isuk kita bawa kakawinan dumintu. Isuk kita bapakapangantinan dumintu han. Adi mas, musim kuruna ni kaya apa kita? Oh kada mamikiran musim kuruna kita bapaksin sudah buhan. Sudah kasambian bapaksin, oh sudah samalam dua kali. Nah, lalu apa ipiknya kira-kira imbah bapaksin tu? Ipiknya ada pang sadikit, Bila inya bangun tagesut, hanyut belaluan. Nah itu pang ipiknya kira-kira. Yah itu biasa haja. Malam tadi parak banar abah jua udahan. Baya pas handak subuh bangun bagesut. Pas hanyut belaluan asa basa baputar anu dunia nih han. Handak rabah aku malam tadi. Wah kang mas macam-macam haja sampiyan kang prabu. Ayu uma makan sakarang. Kapada gasak pada saganap masarakat nang ada di Nagara Anggur Permana Selatan jaya. Kita bakakawinan lagi tu bapangantinan kita. Ini sudah bevaksin jua kita ni sudah kan. Dua kali sudah bevaksin. Vaksin pertama sudah, kadua sudah jua. Nang kadua hanyar hari Rabu samalam. Tapi walaupun tetap sudah bevaksin kit tapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan kita bila kemana-mana masker jangan ditinggal lawan kalau jaga jarak jua han awan cuci tangan jua han pakai sabun lah jangan pakai tena jangan pakai udol yah kang apa pojis sampian kang heh beh ah kaya doh. Aku bagaya-gaya pun han. Nih banyamuk hibak liat nah. Lalu macam mana ini? Ayo memakan sekarang. Bahwa kita esok maadakan hari perkawinan terhadap orang anakku nang bangaran Bambang Cakrana Gambara Dewa dengan seorang bini-bini nang bangaran Dewi Sabadra. Ih. Anak mas, anak mas bang bang cakrana gambaran jua. Ulun kanya rama, ayo kamari ikam. Ini macam ini, ini lihat tarnyata paman ikam kada barhasil mambawa sabadrak ya pa ikam. Wah paman, eh kalo macam itu uma jadi kada barhasillah paman kanya rama, oh kada barhasil paman ikam. Kala mancap itu bebek bunuh ulun kanya rama ulun bunuh diri haja sudah abila cinta ulun kada terbalas weh kada kada aku begaya banar ham weh dasar cinta berat jua anak bunuh sekalinya lah aku begaya gaya haja lihat halo handak bunuh diri bujuran heh ah kaya aduh ini sudah kada macam itu pang anak mas eh ini sekarang sudah berhasil lihat ini paman ikam membawa dinaya subadra membawa nang kam kehendaki sampai ka cinta ikam sekarang. Kamungkinan ikam isuk lusa basanding di Balai Palaminan. Inggih Kanjang Rama, syukuram kalo maimu itu sanang hati ulun. Handat hanyar takurihingnya liat. Maka bila takurihing gigi sapabilihannya ha pulang. Lalu kaya apa macam ini kita? Kang Prabu, Kang Prabu. Kalo macam ini kita kira-kira ini sudah jam barapa liat? Maka lakon pina asa banyamuk pulang nilihan. Adibas! Adi mas, lun kang. Ay jadi kita sebelum adakan perkawinan kita beistirahat dulu han, ikam mungkin kalapahan ni sudah tang bejalan di negara Pandawa, tang menculik itu bi ini sabada kita minuman dahulu han, eh itu banyu batuang tu han, banyu batuang miagas tabalik, yah kang apa pun jar sampian ka kang, ay jadi kira-kira kita betahan sampai di sini dahulu, ay nah kita sambung pulang kita istirahat dahulu pun, yah kang, ah jadi ulun paramisi dahulu berataan nah lawan kakawanan berataan ulun Mamohon mundur dulu serebat han istirahat dulu ulun han ah kayani kita sambung pulang han minum minum dulu han ah minum jadi mohon maaf apabila tesalah pandir han tesalah kata kata pun han ah kayana kita minggu kaina lagi kita sambung pulang imbah minum minum han minum minum dulu han kena.